Үтүө күнүнэн! Мин аатым Алексей Еремей. Александр Алексеевич Пахомов аатын Тиэлигэ орто оскуолатын иккис кылааһа үөрэнээччитибин. Тиэмэм хос эбээм Васильева Харитина Степановна, элбэх хос сиэннээх эбээ. Сыала ийэм өттүнэн төрүччүбүн үөрэтии, соруктарым бастыҥын эбээм, хос эбээм тустарын матырыйаал хомуйуу. Иккиһинэн, төрүччүбүн үөрэтии. Үсүһүнэн, горнайга олорор ийэм өттүнэн аймахтарбын билсии. Актуальнаһа билинни үйэҕэ оҕо төрүччүтүн өбүгэтин ситимин билбэт сахалыы саҥарара да ахыйаата. Мин ийэм ийэтин өттүнэн төрүччүтүн чинчийэргэ санаан Нам ийэм Алексеева Варламова Яна Петровна Горнай улууһун Бэскүөлэ бөһүөлэгин төрүттээх кини элбэх оҕолоох ыалга төрөөбүт эбээтэ Васильева Максима Максимова Христина Степановна биэргэ төрөөбүт сэттиэлэр ийэм дьоно Максимовтар аҕа уустарын алта көлүөнэҕэ тиийэ үөрэппиттэр ийэм Хартина Степановна тыһыынча тоҕус сүүс уон үс сыллаахха Горнай улууһун Тамай нэһилиэгэ Дьаарбаҥҥа диэн алааһыгар төрөөбүт иккис кылаас үөрэхтээх Горнай улууһун буочча Бочуоттаах олохтооҕо эбээм туһунан аан дойду тарҕанар аргументы ифтахаһыт долгожитель сыһыарыытыгар Алексеев суруйбут эһээбинээн Васильева Семен Максимовичтыын дьоллоохтук олорбуттара кинилэр уон сэттэ оҕоломмуттара тоҕус оҕо тыыннаах хаалбыт Кинилэр тоҕуһун алта сиэннээх, сүүрбэ тоҕус кыыс уон тоҕус уол, сэттэ уон үс хос сиэннээх, отут үс отут икки кыыс, төрдүн биир уол, төрт хос-хос сиэннээх, икки уол, икки кыыс, хос-хос-хос сиэннээх, эбээ, уопсай

ийэтэ варламова васильева софья семеновна бииргэ төрөөбүт тохсолор аймахтарбын васильевтар аҕа уустарын биэс көлүөнэҕэ дылы үөрэппиттэр сайын муустан аймах ыһыаҕын Тэрийэр ытык үгэстээхтэр мин Горнайга эбэлээхпэр бара сылдьыбытым эбэбин көрбүт дьоллоохпун Эбэм Софья Семеновна сыллаахха Горнайга Атаман нэһилиэгэр төрөөбүт эһэбинээн Петр Гаврильев Варнамовтыын эмиэ тоҕус оҕолоохтор, он биэс сиэннээхтэр ийэм Алексеева Яна Петровна, аҕабынан Владимир Владимировичтыын үс оҕолоохтор. Биһиги киэҥ аймах маннык курдук тэрээһиннэри тэрийэр сибээспитин, абыһымыахпытын наада диэн түмүктүөхпүт баҕарабыт Васильевтар Семен Максимовтар Васильева Хартина Степановна тоҕус оҕолоох, төрдүнэттэ сиэн сүүс отут хос сиэн төрдүн аҕыс хос хос сиэннээх барыта икки сүүс отут төрт сүүрбэ биэс сиэн Арламовтар аҕа ууһаа мин эбээм Варламова Софья Семеновна эһээм Варламов Петр Гаврильев мин ийэм Алексева Яна Петровна Хаһыалары билдэ? Хаһыалары бииргэ өтөөбүт? Хаһыалара Хас бииргэ өтөөбүттэрий? тоҕус Эн ийэҥ хаһыс оҕоной? тоҕус оҕо. Аһа, эн ийэҥ хаһыс оҕоной? Мин ийэм ахсыс оҕо. Аһа. Аймах ыһыаҕа. Хос эбээм сиэннэринээн, хос сиэннэринээн. Түмүк бу үлэни сырыыма маннык мин олус элбэҕи биллим уонна интириэһиргээтим бастакынан ийэм төрүччүтүн эбээтин өттүнэн биэс алта көлүөнэҕэ дылы үөрэттим максимовтар алта көлүөнэ васильевтар биэс көлүөнэ варламовтар алта көлүөнэ иккиһинэн хос эбээм харитина степановна эбээм софья семеновна туһунан биллим Сүүнэн инникитин үлэбин салҕыыр санаалаахпын. Сүүрдэ халыҥ аймах сиэнэ, хос сиэнэ буоларбынан киэн туттабын. Боҕотоҕун иһин баһыы буоларын